Олох чохчойон баран дьэ атартыыр идэлээх Тимур Николаев оттон би тактическай грамота тускарын билэбит. Дьэ, наада болуон атахтыаға. Дьэ, финал ол күтіхеран. Неди кирде де. О үрет, о уталай. Олох били туох курдуга? Туох технологи? А, анырыктыка, краб курдук да? Хабарлар, олар курдук. Олус кутталлаах киириилээх эбитэ. Сангадил Зитуев. Дьэ билигина киэҥ нэлэмэн саха эрэ барда көрөн олорор. Бары долгуйа олоробут. Саатар бу барабан тыһа киһини эссе икки төгүл долгутар. Эмиэ киирэн көрөр. Сангади. Дьэрэ. Дэнэ бэһэ.

Дьоннортон эмиэ кыраһыабай кыайыы буолбута. Манна тыҥааһын ырык быһылаах психология да өттүнэн эмиэ кытаанах хапсыһыы буола турар. Аҕыс мүнүүтэ хапсыһаллар күндү көрөөччүлэр бу хап бөҕөстөр. Чему Николаев Сангади ульзатуев. Биир мүнүүтэ ааста. Худьуйа кимиэхэ даҕаны сэрэтии бал биэрэ илик, очко биэрэ илик. Тустабыт диэн активнай действиеҕа ыҥырар. Түһүлгэ ортотугар сутту халайа сылдьар Петр Михайлович Суздалов. Бастакы баалы Үөһээ Бүлүү хапсаҕачыта Саха сиринэ представителэ Тимур Николаевка бэрилиннэ.

киһи долгуйар. Уонтан кинини көрөөччүлэр эмиэ бары олох кэтэһэн олорор буолуохтааххыт. Көрүөхэйин. Олох туйкутан рык намыһаҕабыт сангадикине. Дерев, олса! Умса, хаттардын. Оннук, аха.

Бириэмэттэн билигин даҕаны элбэх. Ол эрэн оттуна Тимур Николаев, Сангади Ульзетуев. Үс мүнүүтэ. Ааста. Дьэ, доттон биллибекке ааста диэххэ наада. Үс мүнүүтэ. Манна олох долгуйаммын ытыһым иин илийэн киирэн бараары гынна. Мин эмиэ. Дьаттана. Эрэл барыта. Хапсаҕа үйатыттан Үөһээ Бүлүү хапсаҕа дьита Тимур Николаевка.

Баалынан кэйин иһэр. Оттонно Сангади, оройго охсор диэн төбөтүн быһа эргистэр олорон оттон иннэ кини Тимур Николаев тохтотор сылтан төбөтүн тутар. Намереннай охсуу буолбатах.

Үс мүнүтэ хаалла. Дьарыктан триумф иһэ. Олоха, тыҥааһын, тыына. Ынырыктык үөскээн турар кэмэ буолла. Тимур Николаев, Россияҕа эрэ спордун маастара кыһыл муннук. Сангани Ульбетуев, Сумоҕа Россия Федерациятын спордун маастара күөх муннук. Тоҕура Тимур Николаев түөккэбиэр орто туттан тэйдэ. Бириэмэ бардар баран иһэр. 2 минута 15 секунда хаалла. Дэрэ-оп, Салгariев Зидов киирэн көрөр эмиэ. Тимур Николаев бэккэ көмүскэннэ.

Бүлүүтэ. Опа! Тимур Дьара! Маннык сэһэл ханаада Тимур Николаев утарсааччытына атахтан кутталлаах балаһыанньа тутан турар балтараа мүнүүтэ хаалла билигин даҕаны Дьара Айырэбити. Кобертагар кутаатыр. Оксе! Дэрэ, бал. Дэрэ, көмүскэннэ. Сүрдээх тирэхтээх эбит. Мүнүүтэ 19 хаалла. Икки нуул Тимур Николаев баһыйаттан иһэр. Дьада Сангадий Ульзитуев кутталлаах балаһыанньаттан куотта. Тимур дьаһа сылдьан сылдьан баран биирдэ бэткэ хатахха һаа киирэн ылла. Оннуга сүрдээх таһарыылаах буола ол киириитэ төһө даҕаны оттона минимальнай дьэм буолар. Атахха киирдиҥ, охторуохтааххын эбэтэр кыччаабыта бааллыахтааххын диэн. Оттон минимальнай задачатын толордо. Дьэ уонна салҕыы. Кэтэһэбит. Лоп курдук биир мүнүүтэ хаалла. Билиҥҥи туругунан Тимур Николаев икки, Нол Оксана Кыйниев. Да-да, Самгадин Рыктыка кииптэлиир.

Триумф иһэ. Ооту төкүйдэ. Ульза Туйча киттэлэн эрэр. Тимур Николаев! Аан манна күтүтүннөр бүтүн Россиятааҕы Гран-при Хаҥалас Хапсаҕай түһүлгэтин ар дарханын аатын сүктэ. Хаҥалас Хастаҕайын чөмпүйүөнэ Николай Михайлович Давыдов түһүлгэтин 75 киилэҕэ чөмпүйүөнэ аардарҕана Тимур Николаев. Тимур Николаев Үөһээ Бүлүү саха сирэ диэн. Сахалар барбыт. Сахалар барбыт. Саха сиин